Ahh vawiinni hian Sihmuiah kan leng dawn a kan thiannu kan thiannu kan tlawh dawn a ahh a pa krista pa krista nen kan kal a hei Sihmui kan pan dawn mek a.

hei tuna kan hmuh saw rail rail het tur khan a ni ta a ni hetlai sawnin tunnel ah sawnin rail a lut anga ti khan sawtlai sawn a chhuak chho dawn a tih vel a ni ta hetlai hi tunnel tur anga an siam kha a ni ta a nakinah chuan he project hi a hlawhtlinah chuanin hetlai hmun hi chu hmun-- pui tak tur kan la zik no no na tur platform kha platform lian deuh mai kha tlai hi leh hian in awm dawn a ni tih te pawh kha kalkawng lampang te hi aw kan rawn ngawi zel ang a ahh hei helai hmun hi a lian khawp mai a hei khawpui hian helai hi rel rel rawn chhuah theih na lai tur te pawh kha a ni hei so helai hi main platform tur kha a ni dawn a ni. kan kalna lampang hi kan kal kha deuh nat pawh a kal dik ang emaw chu aw aw ka la kal dik e hei ti hianin pe au mai a tuna nachina kan en tak kha kan hmuai ah pawn a awm ta a ni an tunnel siam a kha tuna kan tlanna hnuai ah chian hetlaiin a rawn chhuak tur kha a ni ta a tikhanin an verh mawp mawp mai ni an ni lampang chuan in verh khawp khawp mai an ni ang deuh khan ni kan chhung lo kan chhung lo kan ani mi ni kan chhung tu a peng pawih kan hre tawh lo an kalphin lai chu hetlai te hnim buk hnim nuam tak

Hlai chhoh hi nu bak a awm lutuk a, kan thu dawn hlein em? A thar tui tluang a nih loh hi tak tak ka duh mai lo nia ti chho la heti hian nuam nuam lut nuam lut tuk ta ni hei ti hian kan chho dawn ai hmun hi mi tam takin music video siam nan te pawh an lo hmang

Helai hmunah hian thil chi hrang hrang a lo thleng tawh a, bathroom ah te pawh khuan mi in bual lai ngun duk chur khawpa tlu te pawh an lo awm tawh a, a bak chu kan sawi lo mai anga tha taka eng nge i ana.

Huanah hianin tunah hianin aw khawngaihtu Pathianin kan tianga kan lam dawn a, chu chu kan kal chhan deuh ber a ni ta, a chhan chu Aizawlah khanin a tih hleih theih loh vangin huan lama chhunzawm turin kan chhuk ta. Kan Ministry hi tunah chu tlemin kan tui dum deuh vek a. Kriste tak hmel pawh te Kriste te ka tih. Christ hi kan kan ministry rawn zawm thar ve takin inkhawm a theih loh chhun zawm tak avang khanin a thlarau nun hi kan ngaihtuah deuh hlek a huan lamah kan chhun zawm pui dawn a ni. Kan betel nghal dawn a a lam dan kha dik dik a dik dik a. Sdo lam bak ka thim lo ka kan nen. Aw a ni an rawn piang thar tho vek an ministry an rawn zawm deuh chiah a tia hian in SOP thar a rawn chhuak sia lo daliang tih kan hlau lutuk in hawn lamah kan chhun zawm pui dawn a ni a te an chhih hmui lama ring thar te phone mek bawk a hei tunah hian in

Lo thleng chiah a ni. An lo zuk awm daih dawn chu tihna a laiin. He pati ke a? Aw. He Pu Dawnmawi te a? Aw. Saw lamah sawn Pirini leh Pi Mapuii an awm bawk a maw? A hmun hi nuam khawp mai.

A la ni tam vak lo aw. Nightmare i aia viewers nga kan tum anih vawiin ah hianin.

Hei kan hnunga kan hmuh hi Suaka Cricket Ground kha a ni a, khu tikhuanin a awm dulh mai a, hei hi Zonunipa Pu Rotluangana ram hi Cricket hmasawnna tur atana a pek a pek kha a ni a, tikhuanin Cricket Ground lian tak mai, tha tak mai kan nei ve ta reng mai a. A petu Zonuni pa hi fakhawm khawp mai a, hei huan hi an ei nuam khawp mai a a ni hi tihianin tuna kan awmna kha thlam te a ni a, he hlamah hianin swimming pool a awm bawk a hengte hi nuam deuh mai a ni a. vawiin chu ticket te nupa te nen ah pa pa umapuii leh john mawi te te ho nen hun kan hmang dawn a hetlai hmunah hianin kan han chhuak tha veng a ni a nuam khawp mai kan awmna hmun hi Sihmui.

ah han chhuahthaw ven vel te pawh hi chak awm em em mai a mahse han chhuahthaw ven ngawt dawn hianin chhuahthaw venna tur hmun te hi a vang em em mai ni maroh chu hei vawiin ah chuanin kan thian ten ah an hmunah min lo min lo dawng sawng a hnim hring mawi tak tak te leh hetlai ah hei thing thing thelh suau karah

Mahse tak takin hei vawiin chu aa sih hmuiah kan kal a, hei kan host min lo tawng sawngtu dik lo nghal vek, amah ka host khan i nghal tawp mai a, ka deng deuh khan tak tak khan a hei kan zu kal a, kan titi mai mai dawn mia kawm thin a kan kawm ve thung ang a tun tum chu. Kan kawm ve mai mai teh ang. Nia. Ah, oh, oh, i thim maw? Nia, a dik a ti. Oh, a dik a. Hei, tak tak ana. Simuia huan tha deuh mai in nei a. Chu mai piah lamah, rel te nen te pawh hian in inhnihnai riau hian ka hria. In huan rawn chhoh dawn vel pawh ngawn rel tih vel nen khawn engkim pawhin zawm mai a, chu mai piah lamah cricket hi lo khel ve thin reng reng a maw ni. Hei cricket ground lian tawk mai in han nei bawk si, hetlai vel te hi pui hi ka han ti khawp a maw, kei chu ka rawn hmuh tel khan eng aw rawh. Fifa khan sawi belh lawk aw, cricket a vawmna ber an ti a. Eeh chuti zawk maw, Mizoram a vawmna ber. Ruata te mai, KV ruata te chu kan dah nil. Aw. kan dah nil thak a san chu kei pawh ka ring a a san chu ground chu hnai ro ni lang tro vawm nat zawng a g tu nge kha g g tu nge ni kha kha khan g v a ni ang g v a ni to a ni to mi a lo dang le to ni mo a san chu a vawm nat i kan ring khawp a tho hlawt chela a zuk vawm nghal thei reng mai ta ni chu chu a ni ta a ni e hei kei ni ho hi kan uang lo mai intih pawn kan uang reng a tunah pawh hian kan thu taka mai intih pawn kan uang reng tho ni min vawm palh kan hlau a kan in veng reng a ni lo kan ti ti hi hriat em railway a pel ngai lo a railway a pel ngai lo mahse khuti lai railway thleng chang kan ti ti thin mah rawh chu maw rail nen te chu chuan in in

Amrula. A ah, cricket a pawh a Jay ten oma. A Jay ten om ve ve. Chu ei tu em hmm. ka ti Sandeep te pawh om ve ve ka lo. Chulai tak chu ni mi puina kan lo hriat tur chu i Sandeep pati zong zong hi film a hmuh vek tum tur ani lo. Hei hetlai sairang si mo inan tam lut tuk ta ni. Charisma te hi ron om se. Charisma te. Adi kem thiba. Ah, karisma mai teka chu an tar deuh lek tur an awm lo mah se pawh i pawh ka ti lo a chu zawk ai chuan maw Abhishek a tih te pawh hi khu tuna hawk kan hmu pah reng mai a aw khaw chu Abhishek a chu chu a ni kan hmu hnai vai lutuk a ni mi hian ina film ah chauh in lo hmuh tum hi maw i rawn kal ro u si i hmuiah hian rawn kal ro u in rawn hmu vek ang chuti khawp chuan in hetlai ah hian in mihring an awm chi kim a ni. Chu mai piah lamah hei rel rawn luh dan teh. Siddhartha ka la hmu miah lo. Siddhartha maw? Aishwarya tih leh Siddhartha hi chu ka la hmu miah lo. Siddhartha tak hi a la rawn thleng chho lo ni maithei a, i la hmu lo pawh ni maithei sawtah Khamrang lamah chuan an awm in ka hria maw? I an an hnathawhin la zo lo deuh vanga kar leh vel an rawn phei thei mai chu kan ring deuh a ni. Chuan chutiang vel chu nia, engpawh ni se hetlai ah hian thutak hla takin thil kan ti a, Mihringin thil pangngai kan lo ti ve a ni. Khu Cricket Ground in hmuh vek a, khung zawng zawng te khu Abhishek a theo lo enkawlh ve leh mai mai hi lo ni ve leh bawk a. Abhishek te pawh hi an in rawlh thui ve tho tur awrh pa. A in rawlh thui ve a ni khu khu tunah pawh khan khu a ih tui a sem loh loh khu mawle. Pakistan lamah dawng maw tih, nakah hian London ah te maw.

Lei aw hawr hawr hawr tawki chu Bairabiah khanin a la dawh lak lo ni mai thei chu chu nia mihring hianin kan lo in ngaihdan ngawt hi lo ni lo a Abhishek-a te Arjun-a te Hrithik-a pawh i rawn chho hi tum niin ka hria marawh chu le rawn chho tur ka duh pakhat chu maw Pu Arnab. Aw nia hetlai hianin ka sir ami hian a duh duh hi a duh zawng hi rawn sawi ve leh bawk a a a ni duh ang zawng zawng te hi chu ah Mizoram atan a rawn chho atan a aw pu ar a pu arna pawh a rawn chho se tuna kan kan ho tun leh hi in an in hnial se a nuam dawn em a an thu sawi te hi chu ngaih kha ta lo ngai ta ula a kan lawm em em a vawiin an rawn thleng hi TV a rei tak kan thawk tlang a.

Thang aw kei pawh kha kan thleng thla ringawt chu ka tawng a buai nghal ta khang ho nena lo che tla thlang an nih mai piah lamah heta kan hmar unau kan chin te zawng zawng in lo khaw sa ni vang khanin tawng hi kan in pawlh nuai mai ni tun din hmunah hianin tawna hetlaiah nursery tawng lo awm ve leh a aw tlam hi chu khana kha le ate kan thiam lutuk a khana kha le tum hor mam khai buk lak ta he han ti ang chi te buk lak ta he khana kha le kia banaya kan ti she kan thiam to lutuk apoi mo ber chu mihring nun kho chu na hian i ri la tra mem enge e du e banaya te kan ti a chu chu ai poi mo yom lo re re i hausak na tur hi ngai tu va ngai lo kan ril tram zong zong hi kan in eng kan ngai tu ngai ni chulai chu nia hetlai ah hei vawiin chu christa te baptist te te an lo kal a kan thiannu kan ngai em em a kan zuk tluah a lo fel em em a chulai chu ei apa christa te nen pawh hian rei tak mai tv ah lo inzui tlang tawh kan ni a hetlai te pawh hianin enge enge a fiah maw fiah lo maw kan inzui hnem tawh em a thlalak piah leh peh lote tam tak kan lo nei ho tawh a ni Christ leh TK leh Mawite leh zan khat chu ka la hriat reng mai chu ei ho tu nu ho hian tual chei kan fanga camera ha ka la mang thim over si lo a kan flash ta reuh mai ni kha an thlalak ka mo flash ka ka on a kan vawm thim vek mai a a ro thei sin aw Bethlehem veng te kan fang a. Bethlehem te âwm veng ṭhan buai te thim vek in. Bethlehem a Bethlehem kan luh kan luh chho zawng kha chuan kan kal hlei thei tawh lo. In keh hi na ṭhin a tih ang ai hi chu aw in keh hi na ṭhin. Ai mahni pahnih hi kan in zui nasa a an ngei nat awm bawk a an eng nge ni hnathawh hunah chuan an tih tak zet in an thawk ṭhin a ni.

Chung vel chu ni a pitar putar kan nih thleng pawn. Nia a sei chiah zawh nih khan kan nalh ta chiah tawh. Aw a nalh ai. Vawiin kan ti tuai a nalh chho tan. Aw ti tuai ti tuai a fuh tan hei ani pawh vawiin eng set set mai maw. A var a lo ha kher mahse a vai a ngil hawlh thlak ang. Chu chu lo a san chu office a rawn kan thut ho tlan lai a a sam buk chhup chhup zawng te ka hei elo lukhum tha deuh mai nia a zia tho.

hetlai hianin tower tower hrang hrang lo ding hi camera camera camera post tur a ni a nawr lir theih vek ai hi a keng rawn vuang a eng emaw ni broadcast hun a awm dawn hunah chuan a keng vuang a. he camera pose hi an rawn kal ve lo e an in rawn kal ve lo va aw an nawr lir mai dawn ta an nawr lir ang a tikhan an duhna hmun an va place dawn ta a ni tichuan zawnin a hawng ta a ni aw hawng ta chiah eww a va nuam ve a hmun hi uluk taka enkawl a ni kan tih kha ti hianin grass pawh saw awmze neiin an ching a chuan hei chu kan awmna lai takte phei hi chu kan awmna lai takte phei hi chu a la a la vut deuh ta a ni amaherawhchu chu hei hi uluk taka chin tura an rua hman a ni ta hei kan va lut ta a nia chu ral grass kan tih hla mualte-- An phah ang kha chu ni ve lo. Hetlai hi chu maw ni lo ta a dup ta dal dal kan rah pawh hian. Sawt lamah sawn a chin a kan sawi Abhishek te khan in thlawi te nan in lo play bawk a chu chu nia Mizo film ah hi film star Abhishek te ngaihsan ngawt tur pawh hi aw a hla viau a lo a ka hma khawp mai aw he te changa lak hian in englo dawn a din ni sa khan englo ka lo a khan a nang lutuk yes

Zek leh nghal a draw. Chang tung a ti a a pui ka ti hei a a grass vel hi a changkang tawh kha kha. Tute na mawnin a an phur thu dan tih ve chawp mai mai a ang lo riau mai a an en an enkawl danah hian in ni e a hriat khawp mai a draw. A nuam e ka sawi kalna. Ka sawi lan chak deuh chu i hriat em. i cricket ground kan neih theih nana a pe tu hi fak awm ka ti thlawt ui fak awm ka engtinge pek phal chu ka ni e kei pawh ka lo ui deuh a maw ka ram ka ram ni ta se ka ui lutuk a a then chu a ram a ram rem tha lai zawng zawng a lo ni ve na lai hian hian in ka ui ngawih ngawih a lo ui a ama erawh chu a pe tu hi a fak awm fak awm a pe tu hi puro tluang a puro tluang a zawng nui pa hi kei pawh ka lo fak lutuk a a chhan chu a pek avanga a rah chhuah Mizoram ena kan hmuh nasat zia te a lo hre nge ka lo hre ve a aw a ropui hi ka ti lova mi tam takina eizawn nan chu sawi lo hausak pui nana kan hman theihna tura bul tan la chang a lo hria hi hei kan han fan ve ta ka chuan ni e dro aw aw kan han kan han kan han hmu ve ta ka chuan a ropui ka ti zual em em a Tin heti tak hianin a lo ropui ang tih ngaihdan pawhin ka lo ring pha vak lo a, ni e, ka kan enkual dawn nia. Hei, e, Pu James a nen ka inhmu hlawl mai a teh daih chuan. E, eng nge video coverage hi ti mai ka ni? Ka, ka vlog a. E, a. Pu James hi hre lo kan awm lo vang, ka thianpa a nihna chu thu hran lo ni se, Pu James Ramdin mawi a. Ramlo Real Estate Chairman a ni a, Mizorama contribution leh nge literature lama san che chu kan hre vek ang. Chu lam chu thuhran ni se vawiinah hianin ka inhmu lawlh. Enge hetlamah ka pu? Hei niminah englo ah kan zuk a la maw? Buh changphai ah Zopa Brick Industry. E chutia ni maw? Aw chu chu mechanized vek tur khawl hmanga siam tur. UPC Vanlalruata, ZPM party hruaitute zing a mi. Secretary General. Oh, oh. Oh, oh. Ai, ani mi tuna. Mm -hmm. Ka chiang che lo ani na takha. Chumi industry chu nia. Chuan chumi hnuwa kan thian te sangha dila te kan kal le a. Chuan bill khaw thira bawk te kan chu tal ani. Eh, khai. Chuan ron ho chho che a. Oh, chuan cricket ground ni ron ni ron tlo a. Cricket ground hi ka voi khat lu na nia hei lo pui hle. Nia ke ni po kan lo soi a. Chu ro pui ti em em mai ka lo nei reng mai a. A hmun hi lei dawn ta i lang sawrkar pawn zawng ta ni i lang chiang tam tak man tur a ni a chuti lai karah pu rotluanga na phal tak mai a a pa pu suaka pu suaka chana hming chawi a lo siam hi a ropui kan tih ang reng khawp a ka lo la sawi bang thei lo a ni hetlai ah hianin chu chu maw kei pawh ka ti thin a maw google map atang te hian kan en kan en a bakah thlalak hrang hrang te kan lo hmu thin a video te a takin a ground chhung hi ka vawi khat luhna ania hei a bul velah hi chuan kan tlan tlang zeuh zeuh a mahse ground chhung tak ka vawi khat luhna ania chuvang chuanin u rotluanga lo in pekna cricket hmasawnna tur atana lo in pekna kha a hnu ka ti moisain lei dawn ta se cricket association emaw sorkar in mawisa engdeuh khan lei dawn ta se nuaih tam tak mai a crore tel aw a hlawhtling kher angem chu project pawh chu tih vel a ni tawh lai ah taraw. Chuvang chuanin hetianga a thlawn ta ban pe mai hi i sports hmangaihtu i Mizo thalaite leh thangtharte nakina an future atan pawha i an inzir chhuahna tur leh a tak taka Mizoram pawhin a cricket match lian kan thlen ve theihna tur tiang chuan hmun a lo pe thei hrim hrim a kha. Mizoram tan. tunah hian a hlut zia kan la hre pha lo mai nia tunah hian kum li kum nga kum sawm a lo kal leh chuan thu viau a a ni khawp mai hmm. tunah hian in chu ka lo hriat dan phei chuan in hetlama cricket lama te thuk taka hriatna kan va nei ve lo na chung hian hmm. tun din hmunah hian in mizoram cricket association hi hmm. cricket association of mizoram tizo oh, o oh. o hi BCCI affiliate an ni a BCCI tang an hlawkna tam tak te an lo chhar tawh leh nghal a oh. helai cricket ground ah chungchang te leh Players hlawh thleng hianin Mizo te hian kan lo hlawk pui ve tawh a ni. Chumi kan hlawk puina kawngah chuanin Cricket Ground petu a lo awm hianin a pe thlawn lo a nih tih hi a la a lang ve ta reng mai a. Chung te chu.